E di tres meta di Parke Nashonal Arikok ta pa fasilitá e bishitante i gui'é pa e atrakshonnan. Den kuadro di esaki a enfoká riba un infrastruktura den Parke Nashonal Arikok pa asina duna e bishitante un akseso fásil na tur e atrakshonnan. Tin ruta prepará pa tur tipo di tráfiko rekreativo, sea pa kana, kore bisikleta, ku kabai, bus chikito i outo. Nos rèt di hiking trails, trinta i sinku kilometer, nos tin kompletamente kla. E ta den tres diferente nivel nos tin nan. Nos tin por ehemplo rutanan bèrdè, ku bo ta wak na den un staka, ku un koló den dje, ku Ta por ehemplo rutanan den un atraccion. Atraccion mi cume por ehemplo un conuco arikok, un plantage prins, un hopi fontein. Nos tin rutanan cu ta blauw cu eigenlijk ta conecta tur e atraccionnan na otro y nos tin e rutanan cu ta color cora cu ta mas tanto e ya e hikings nan di aventura Rutanan largo, un tiki mas interesante, ku ta siguramente un dos ora i mei pa tres ora di kano. E outonan ta, nos ta bai tin un loop ku ta kuminsá na Visitor Complex i lo kaba na Visitor Complex. Den e korida ei bo lo pasa diferente atrakshoneshnan. Komo ku sin konosementu no tin preservashon e di kuater meta di Parke Nashonal Arikok ta, Edukashon i Informashon. Pa tal motibu e enfoke ta pa siña nos hendenan i sigur e generashon mas hoben di tur e atrakshonnan den parke i nan balor. Asina tambe ta krea komprenshon pa e tareanan di instansia ku ta maneha parke. Ta mas o menos un trinta pia largu.

cu awor mas cu nunca mester brinda e bishitante mucho mas. Bo, Parke Nacional di Ricog ta un alternativa hopi importante y un parti hopi importante dje producto turistico di Aruba. Den e studionan turistico. tanto den Caribe como den World Tourism Organization, cu ta e organisacion mundial di turismo, e ta mustra cu e ecoturismo ta birando dia pa dia un demanda hopi mas grandi pa un bishitante, y vooral pa e bishitante di clase mas halto. Anan ta e turistanan cu ta busca e ecoturismo ey. Awor, Aruba no tin un ecoturismo echt manera cu e ta worde bendi na otro paisnan. Pero e Parke Nashonal Arikok ta yena e vasiyo ei den e sentido ku e si ta proveé un parti di naturalesa bon kuidá i ora bo kore den e parke bo ta wak ku ègt e ta hopi bon kuidá, e ta duna bo ègt lokual bo ta buska den aspekto ekoturístiko. Pa sostené e meta di e parke tabata nesesario pa introdusí reglanan Kawor ta forma parti di e lei riba Parke Nashonal Arikok. Bon, e reglanan ta reglanan ku si bo wak bon ta kom voor den otro parkenan nashonal na otro paisnan tambe. Un frontera bon deliniá ta duna mas posibilidat pa apliká reglanan efektivamente. Ademas, e ta duna e lugar un destinashon kla komo reserva natural. No ta intenshon pa sera parke ku un kurá, sino pa indiká e frontera pa medio di piedranan, por ehèmpel. Un para por bula, por ehèmpel, pero tin otro bes di ku no por. Mené no ta make sense, e ora ei pa bo bai ser'é. Ta por dici oke besenan cu ta paden ta keda paden esunnan cu ta pafo ta keda pafo te men bo mester tin e lugar eigenlijk habri y ta un habitat bo ta protegendo y e besenan mester por move den esey. Gobierno ta doño di gran parti di terenonan den Parke Nacional Arikok y como tal Por a apunta e terenonan aki como reservanan natural y tambe crea reglanan con pa maneha esakinan. Sin embargo, ainda tin percelanan cu hunto ta yega na cuarenta hectarea cu no ta propiedad di gobierno. N'e momentonan aki gobierno no tin e poder pa apunta e terenonan en cuestion como reservanan natural. Nos a kombersá ku e doñonan tambe fi eigelik fi tempu ku nos a kuminsá ku e proyekto i nos no tabatin ningun legislashon implentá òf implimentá at òl e tempu ei. Te mimí por bisa koperashon entre e doñonan ku instansia di parke ta hopi bon i nos ta spera bèrdat den futuro serkano ku nos por rònt afe esei tambe. Pa nos e lo ta niun problema si nan no nesesariamente a mester bira propiedad di parke, con tal cu cu e maneho of e lo ta bisti e destino di e tereno ta lo ta bisti complementa cu locual cu e doelstelling ta di parke. Pa maneha e parke a crea un instancia legal encarga cu e direccion diario di e parke. Básikamente nos tin tres afdeling i un di nan por ehèmpel ta e sekshon di park rangers. Nos tin un afdeling por ehèmpel general ku por ehèmpel e parti administrativo ta den dje, parti finansiero tambe. Den futuro e trahadónan ku ta traha na Bali den Bezoekerscomplex tambe lo kai bou di e afdeling ei. Esun di tres ta e parti di promoshon i edukashon, parti voorlichting nan to, es desir ta hopi importante. A introdusí un konsepto nobo pa Aruba, ku ta e sekshon di Rangers, kendenan ta enkargá ku vigilansia, protekshon, siguridat i mantenshon di i den e parke mes. A konsentrá e trabounan na Hoffontein, unda a renová e kas i e hardinnan, ademas di e sistema di awa, Banda di e hòfi, n'e kuebanan di Fontèn di Guadiriquiri, a kita grafiti ku último añanan a susha e murayanan valioso di e kuebanan. Nos ta hasi tambe un parti di edukashon, esei ta enserá e guia ku nos ta duna, e kontenido di e guia, por ehemplo. No tin un trabou ku nos no ta hasi. Si tin un aspekto ku ta resaltá den e parke, ta su limpiesa. Esaki tambe ta responsabilidat di Rangers. No tin ningun lugar na Aruba, ku eksepshon di Parke Nashonal Arikok, unda por kore òf kana pa oranan largu sin ku ta topa ku sushi bentá abou. Sí, esei ta hondi disiplina di un Ranger, ku unda ku bo pasa bo wak algu bentá, no laga pa esun ku tin e tarea e dia ei. Pa dos mil dos, e sentro pa bishitante Nèt despues di entrada prinsipal di Parke Nashonal Arikòk na San Fuego lo ta kla i lo inkluí un restorant, auditorium, boekstore, museo i tienda. E periodo nos dilanti ta sigui un reto pa Parke Nashonal Arikòk. Mas ku nunka e parke mester haya un lugá dominante den komunidat Arubiano.